Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela ndza mi xeweta na ku va ndzi mi amukela eka dilolostro channel a ka ha ri xihundla leswaku swiyimbeleri beni mahingani the president na mr post mr power siku liya zandlovu va ya humesa tiprojeke ta vona eka lembe ra magidimbirhi makume mbirhi ntlhanu hi siku leri fanaka ha swi tiva leswaku ri Mister Post tanihi ntolovelo a va humesa ti-project ta vona eka n'hweti ya N'wendzamhala kambe eka lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi ntlhanu va teki xiboho leswaku ri lembe leri va ya humesa eka n'hweti ya Nhlangula leyi ku nga n'hweti leyi na xiyimbeleri Benny Mayengani the president va nga ta humesa album ya vona se endzhaku ka loko Mister Post va ta va tivisa leswaku ri na vona va ya humesa album eka n'hweti ya Nhlangula. hi fiki hi vona Benny Mayengani the president va fika va challenge xiyimbeleri Mister Post kumbexana va tlhontlha xiyimbeleri Mister Post va kombisa leswaku ri a ti humese hi siku ro sungula ku nga vi na loyi a humesaka hi ti twenty something se hi fiki hi vona Mister Post va amukela challenge kumbexana ku tlhontlhiwa hi Benny Mayengani the president. ku fikelela laha na vona Mister Post va nga tivisa leswaku projeke ya vona yi ta huma hi siku ro sungula ra Nhlangula, se vakulukumba lavambirhi kahlekahle va ya humesa hi siku leri fanaka, leswi vula leswaku va ya ku phikizaneni. Se xana swi nga va swi karhi swi vangiwa yini swa ku ri tinqambi letikulukumba ta ku fana na va Benny Mayengani na va Mister Post va nga ha tsakeli ku va va humesa eka n'hweti ya N'wendzamhala? emahemuhemu kumbexani mahungu ndlela ya kombisa leswaku ri vakulukumba lavawani va vona ingaku exigazini ku le ku tikeni swinene ku na va hisa lava ma two K va le ku karhateni swinene hi ta tsundzuka leswaku ri hambi ku ri lembe leri nga hundza ku ve na tinsimu to hlaya leti nga fika ti karhata rin'wani ra kona i risimu ra Lekker Stylies la a feature-ri Jay John the Big Baby xikan'we na Papa Rhulani ntukulu wa n'wachapi risimu leri nga thyiwa leswaku ni kombela i chuza. se hi tin'wanyani ta tinsimu leti hi nga vulaka leswaku ti fiki ti karhata lembe leri nga hundza ti hundza na tinsimu ta ku fana na ta va Mister Post na tinsimu ta ku fana na va dokodela Joe Shirimani se hi mhaka va hisa lavawani va le ku tikiseni se swi endla leswaku tinqambi letikulu kumbe va deda nyana va yimela ekule va ti byela leswaku ri va humesa ku ngeza ku fika n'hweti ya N'wendzamhala ku endlela leswaku ri um swifani tani leswiwani swi nga va kanganyisi le makumu ya lembe Se hi xin'wana xa swivangelo lexi nga va ku xi endla leswaku tinqambi letiwani va tsutsuma le ka n'hweti ya N'wendzamhala va nga ha lavi ku humesa hi N'wendzamhala. Se hambiswiritano, tanihiloko swiyimbeleri Benny Mahinga and the President na Mister Post se va tivise leswaku va ya humesa hi nkarhi lowu fanaka, xana i mani loyi a nga ta hlula ke? a hi swi tekeleni enhlokweni leswaku ri Mister Post masiku lamawani va tikisa xandla kasi na hala tlhelo xiyimbeleri Benny Mayengani the president loko va twa leswaku va fanekele va yi humesa hi nkarhi wun'we na Mister Post na vona hi vona nga va nga tlhela va fika va tikisa swinene xandla se kahle kahle swi tikomba nga ku ti ta vuya ngopfu eka lembe ra magidimbirhi makumembirhi ntlhanu eh va hetelele ku va va humesa hi nkarhi wun'we loko ku ta huma album ya Benny Mayengani the president ya vamatiko Loko ni tsundzuka Mister Post a va humese album liya ya ku Vutantshwa Mkhava laha hi nga fika hi vona game yi tika swinene lexi hi nga mi kombelaka xona i ku va mi hi nyika mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo leswaku ri mi vona ingaku i mani loyi a nga ta pfala kumbe i mani loyi a nga ta tlula un'wana

Leyi i chanel ya n'wina ya ka Gasa. Okay, mi nghene xigodeni namuntlha. Namuntlha mi fike kona xigodeni xa Mampela.